कनिटाके दालचीनी लऽ कऽ टुकड़ा लऽ लेलहुँ हँ चारिटा छोट इलायची लऽ लेलहुँ हँ एकरा सबके मिक्सी जारमे बढ़िआँसँ पीस लेबै पहिले ई बदाम काजू आओर ई जीरा सब दऽ कऽ पहिले पीस लेबै आओर तकर बाद ओहिमे टमाटर काटि देबै तऽ ओकर पानिसँ बढ़िआँसँ मिहीसँ पिसा जेतै एकरा सबके हम पीस कऽ कटोरामे राखि लेने छी मसाला आओर हम ओहिके लेल फ्रेश कनि मलाई लेलहुँ हँ एक कटोरी मलाइके सेहो जरूरत पड़त ताहि दुआरे एक बिल्कुल फ्रेश ई मलाई छै आब एकटा कढ़ाइ हम चढ़ा लेलहुँ हँ आब एहिमे हम सरसो तेल दऽ दै छियै चारि पाँच चम्मचके आसपास कियाकि पनीरो कनि हम एहिमे फ्राइ करबै ताहि दुआरे कनि बेसी तेल लेलहुँ हँ तेल जहन गरम भऽ जेतै तखन एहिमे पनीरके कनि फ्राइ करैके छै देखियौ तेल गरम भऽ गेल हँ आब एहिमे हम पनीर डालि देब

धनिया पाउडर लऽ लै छी आओर तकर बाद आधा के आधा चम्मच मिर्च पाउडर आओर आधा हल्दी पाउडर नमक लऽ लेलहुँ हँ स्वाद अनुसार अब एकरा हम कनिके पानि दऽ कऽ एकरा हम मिला देबै जतऽ देखियो जीरा पाकि गेल हँ एहिमे एबी जे मसाला हम लेलिए हँ घरके एकरा मसाला एते देर एक भूजे के छै जखन तक कि एहिमेसँ तेल नहीं छोड़ दे

से तऽ देखियौ ई मसाला बढ़िआँसँ भुजा गेल हँ आओर तेल छोड़ देलक हँ चारू तरफसँ तेल छोड़ऽ लागल हँ तखन तक एकरा हम भूजि देलहुँ हँ बढ़िआँसँ आब एहिमे हम आधा कटोरी मात्र पानि डालि देबै रसके लेल ज़्यादा पतला नहि करैके छै नहि तऽ देखियौ ई खूब बढ़िआँसँ बरकि गेल हन खूब जहन बरकऽ लागल हन तखन एहिमे हम पनीर जे तरि कऽ रखने छलियै हन से सभटा खसा देब पनीर खसेलाके बाद जहन कनि बरकि जेतै तखन एहिमे गैस कम कऽ कऽ हम मलाई डालबै एतऽ देखियौ खूब बढ़िआँसँ ई बरकि गेल हँ तखन एहिमे हम आधा चम्मच गरम मसाला दऽ देलहुँ हँ गरम मसालाके बाद आँचके बिल्कुल कम कऽ देबै आँच बिल्कुल कम केलाके बाद तखन एहिमे ई जे मलाई रखने छलियै अपनासभ से ई मलाई डालि देबै एकरा चलबैत रहबै मलाई डाललाके बाद एकरा धीरे धीरे कम आँचपर चलबैत रहबै ताकि मलाई फाटै नहि नहि तऽ तेज आँचपर जे डालि देबै ई मलाइके तऽ ई फाटि जेतै तऽ देखियौ ई मलाई पूरा मिल गेल एहिमे तखन आँचके तेज कऽ कऽ कनी देर बड़का दैके छै एकरा एतऽ देखियौ सब्जी आब खूब बढ़िआँसँ बड़कि गेल हँ अहाँके हम देखाबै छी चला कऽ एकर रस देख लियौ अहाँके पतला राखैके हुए या मोट जेहन ओहि हिसाबसँ अहाँ एहिमे पानि डालबै अभी सब्जी बनि कऽ तैयार भऽ गेल हँ हम अहाँ सभके निकालि कऽ देखबै छी एतऽ देखियौ पनीरके सब्जी बनि कऽ तैयार भऽ गेल हँ कतेक नीक लागि रहल अइ अहाँसभ एकरा पूरा वीडियोके जरूर देखब आओर सब्सक्राइब जरूर करबै वीडियो देखैके लेल बहुत बहुत धन्यवाद